him an angel, angel to do what? To strengthen him, omomalaika agagotumwa akobeke chinguru ase aria. Igo oigwete ngochi kogwa tore, ngochi gosinywa tore, nonya ndiri chinguru chiatoereire, ekero torasabe omomalaika natomwe tobekwe chinguru. Igo ngokoyumba yumba korokwo noo kore, amang'ana ano are, ebinto ngokore kabere, ebinge, mosubati omino na.

ikomi na isano na isato ng'a, Saba ase Omoika, pray in the Spirit on all occasions. Saba ase Omoika. Yaani, karua ase ebirene, ikaboria ase o- ok- oko- ogo- ogoswim in the Spirit, eh? Yaani oroche amang'ana igoro.

Yaani bogoria egento keria gekoritoera enough. Buna bono nonye negento eki nakwana, omobasta oeire omwana obwe omokristo geto oborito, oyoo nare safe? Mh? Oyoo nare safe ogocha otebe ng'a igo buna nya omwana omobasta akorete omwana onyarebe? Yours is not safe. Mh? Egento eke nabwo kigwenerete gekoimokia okure kabisa ekanisa ime ng'a ee Nyasae ng'aki togokora?

Naende tosabere abachenu bonsi. Efes. Ase bakonywa Holy Communion kera rituko, of course in a way it is not bad, but bono ba, yaani ebinto gete bono bigosireti nonye nkorugwa oo, lakini abwo mbasubati baminto. We should pray for all saints, rirotokwebomate twesabere antwe tweka. Bono ase ase ntagete gokoorera, egere tosabe omogeni gagosoa ase chingaki chiaye. Ephesians 18, I mean Ephesians 5:18, eyio ne Ephesians 6:18 lakini eye ngokoorera ne Ephesians 5:18.

Motinde ebisaku bwate, ntwancheti konywera baka totinde. Naki nababoretie ng'a mwana korora omorebi, nkorore gogokwana agwo ngoch- ngokorangerie otebe ekiya ogotebia oyio ominwe, ekiagera inche bieka ng'eire ribaga nkwane korwa aa. Ore Omolevi? Nabatebitie ng'a Omolevi, nonye bono abalimu baito onye ndibarenga, abanto abange intwe emanyeti ekiagera ntoratinda. Ekero otindete igo okomanya ng'a nochiete esukuru. Mwana akorora buna bakoeleza. Ekero otindete igo okomanya, naria agogotebi ng'a inche nomwalimu. Ebinto nkoria ne chinguru chiane. Ekero omonto atindete he gets nkogenda are level gate and let me tell you nonya na egento gekora totari gotera ekanisa ime. Omomura oyomo omoamate one akoumaniwu nomo nomoamate onde bakoumana egeka bagachorania wakambiana maneno mazito mazito waka. Kuuma negeka nabo ntegererete. Bono riria aereru pi, riria akora ki? Ase engencho nakorire, ebirore ebi nebio ogosoma bigonchanda tindi konyara kobarora buya obosio. Kwana gokwana baka amang'ana akoerere abore. Akwanire, Igora amato, kwana gokwana baka amang'ana akoerere, okwara chi nko, mwana kogenda nonye matanga, nkorakwerutore, monto ore ra, ore ra, amang'ana aera bono akona sign, chisign chioka, igo akona koiri, ya. Bwana akomonyie okomonyi gwoka. Omomura oyio, ririmu na boma nabake amang'ana aye ra ogotera gogacha. Momanyete buna abanto barosia amatera? Momanyete buna abanto bakonyora okomaanorerwa, gokoumora enkoro, kwayeumora, kwayeumora, kwayeumora mpaka kwarwa koba aye Gladys, gwacha ase Nyasae atagete. That is how you get revelation. Nabo okonyora okomaanorerwa igo. Mama director you are disrupting me a little bit ninchu ng'ora.